Helo, siwmai, shwt i chi a chroeso i Ralio a Mwy sbesial, sbesial iawn! Ie, mae Rali Cilwendeg yn dathlu phen-blwydd yn 50 mlwydd oed a ry'n ni, ynghyd â miloedd o ffans sy heidio draw i ddathlu'r achlysur arbennig yma. Dydy Castell Newydd Emlyn ddim wedi weld rhywbeth fel hyn erioed. Mae fel Monte Carlo dan mwd. Ydi, Glei, mae'r awyrgylch fan hyn yn anhygol! A phawb ar dân eisiau cychwyn, ond cyn iddi ddechrau go iawn, dyma i chi ychydig hanes am y rali chwedlonol a phoblogedd hon. Am ugain mlynedd roedd y Cilwendeg yn rownd ym mhencampwriaeth y Motoring News Road Rally, un o gystadlaethau mwyaf pwysig ac uchel i pharch a welodd y gamp erioed. Y Cilwendeg oedd y rali, rali fwya'r wlad, a'r unig rali i fod yn rhan o'r bencampwriaeth rhwng 1968 ac 87. Am un noson arbennig y flwyddyn, llenwir yr ardal â swn injans yn rhuo a gwynteiers yn llosgi wrth i filoedd o ffans heidio draw i'r Cilwendeg. Ges i'n fagu gydag e ond sai cweit mor hen â'r Cilwendeg. Nes i gystadlu yn 84 a O fyny, wedyn ni dysgu'n ysgrifennyddus y clwb ac wedyn ysgrifennyddus Cilwendeg. Siwt nes di yn y rali de? Excludo am giveaway. Ni'n mynd mor gyflif nes i'm stopo. Ie, yeah, yn anffodus, enillodd Olwen fyth y rali, ond roedd na ddigon o gyn-enillwyr yno fyd. Gethon ni peder gwodi, Uh, 1970, dethon ni'n Thames yn Mini, a mae hwnnw tu fas y drws heno. Uh, 1971, dethon ni'n joint second, escort wedyn yn 1976. 1977, gyson ni proper crac yn hi, a ennill wedi. Awdur Cilwendeg wedi newid lot ers ni, gwydwch? Parni, oedd mileage lot yn uchelach. 160, 180 miles speed lot na chelach, oedd dim restrictions i gael. Oedd popeth yn mynd bod ni. Bob un lleol sy'n ralio na'r ambition mawr yw ennill y Celwendeg. A 1978 nes ti'n gwmwys ni? Do, uh, dreio ni unwaith a ddwy cyn yn ei wedi gwir, ond uh, mae sian bach o lwc uh, i ennill y Celwendeg. Mae'n event mor galed Mae'n mwy anodd i ennill y Cilwendeg, fi'n credu, i, i rywun lleol na rywun dierf. Achos ti'n treial yn bach rhy galed, wyt ti'n emisti, gyda'r ffaith bod uh, yr organisers wedi bod yn rhoi uh, rŵt uh, demanding iawn arno bob blwyddyn, uh, wel, oedd a dwi'n cofio i wedi gwir. Wel, Andrew, cyn enillydd arall, ond yn ogystal, ti wedi bod yn clac of the course i'r Cilwendeg fyd? Oedden wedi bod yn clac of the course peder gwaith, yn ei joint clac of the course, a fi'n credu dylai pob cysadlwyr Bod yn glad gyda'r cwrs achos maen nhw'n gweld yr ochr arall o'r ffens. Mae Dyfan a'r tîm heno wedi gweithio'n galed yn blwyddyn a bore dy llun fi'n siŵr fy nhw'n dachrau gwaith ar Clywendeg blwyddyn nesaf. Nos fory fi'n mynd i cael shot o Navigator gyda Ron Beecroft. Unwaith y fy Marshall yn gweud go fi'n credu mynd rwy'n i'n neud yr un peth yr hen dyfiau. Hefyd yn mynd amdani ac yn dychwelyd i Aberteifi gwynebau enwog o'r byd ralio.

Maen nhw'n cofio enw'r Cilwendeg. Wel Ryland, falle mae mwy o brofiad 'da ti o'r Cilwendeg na neb arall. Wel, os ti'n meddwl, uh, wedi 76 nes i'r uh, eoli mas yr un gynta, a fi'n edrych nôl 13 o weithiau fi wedi cystadlu, o'n i'n clarc y cwrs dair gwaith, so mae'n meddwl fi bron wedi bod mas yn un o bob tri o nhw. So ti mas da Gareth Lloyd fory, de? Mae rhywun arall da ge? Wel, y peth yw, mae amser yn dod yn bywyd, mae rhaid, mae rhaid i ti roi cyfle i'r youngsters ma, chwod. So, o'n i'n meddwl, na, well, well rhoi cyfle i youngster bach, falle bod dyfodol da fe. Dyfodol yn wir, a'r youngster dan sylw yw Phil Mill sy'n eistedd gyda'r cyn-enillydd dair gwaith o'r Fron, Gareth Lloyd. May I say, Phil, you're looking a little bit nervous. Not in the slightest. We're here for fun, and that's exactly what we're going to have. Gareth yn edrych ymlaen. Ydw. Ti wedi ennill y rali tair gwaith yn do? O'n i o'n spel nôl, oedd e, oedd e uh, 16 o blynyddoedd nôl yn senillon i'r dotha. Yy ni 'di neud e oddi arni ond yy fel wedodd Phil ni'n mynd am bach o spree. I'm sure Phil there's only one person you want to beat and that's Mister Grist. Shouldn't be a problem should it? Beaten him plenty of times in the past you know but uh yeah you know it's all a bit of fun you know it's uh it and that's you got to remember you know you're just here for a bit of fun you know we've done the serious stuff and politics and

Fe oedd â'r swydd bwysig o gyd-yrru'r car sero. Gareth, ga i dilyngyfarch yn gyntaf dy lwyddiant ar Sialens Ryngwladol y Pirelli? Diolch yn fawr i chi. Um, chwa gobeithio bod blwyddyn nesaf fydd yn, fydd yn sialens gret yn pencabwriaeth uh, y byd a gen i weld beth, beth deith o ni yna fe. Mi rwy ti am eirion yn brysur iawn ar y rali hon. Swydd bwysig o fod yn y car zero. A mae Howard ac Emyr wedi bod yn ei bach o waith ymchwil. Do, rhaid mai dyma'r car zero prydfertha erioed i agor unrhyw rali, car a gafodd ei adeiladu gan noddwr y rali, Meirion Evans, ger Biwla. Tydi adeiladu'r car 'ma yn arbennig i ddathlu hanner can mlwyddiant y Cilwyndeg. Odw, odw, dwi wedi bod eitha lwcus dros tair bedair blynedd diwetha, wedi gymenthyg car yn bartner, ond leni, rhaid i ni bildo'r car ma a gownt y ffifteth, mae'n rhaid neud e. Ti'n timlo rhyw pwyse arbennig deg am mai ti sy'n gyfrifol am y zero ca? Dim rili, dwi'n credu bod yn, fel fi'n gweud, yn anrhydedd i neud e, falle bydd y bois gynta ma'n treial yn bach yn galetach leni, so bydd rhaid mynd yn bach yn galetach hefyd i gadw o'i ffordd nhw. Wel, Howard, am enghraifft arbennig. Wel, mae'r manylder, mae'n anhygoel, yn dydy. Da chi'n gallu weld bod y car wedi cymryd pedwar blwyddyn i wneud, yn dydy. O, mae'n... mae'n... clas, yn dydy. Da chi'n yn y cefn yma, wan, mae yna tanc eithaf fawr, achos bod bo, bo maen nhw'n gofyn wneud 80 milltir cyn petrol. Tanc oil yn y cefn hefyd, fuel pumps fanna. Pob peth allan o ffordd so dyn nhw'm yn gallu malu ar y tracs rough 'ma. Dau spare wheel fewn fan hyn jyst i wneud yn siŵr bod popeth yn iawn. Symud ymlaen, mae 'na Bilstein suspension yn y cefn, mae 'na seti a carpet tu fewn y car i wneud siŵr bod o fewn yn y rheolau, four point harness a bucket seats fel unrhyw rali car a roll cage cry, ac y test gorau efo unrhyw Mark ii i weld sut mae drws yn cau. O! Berffaith! Dach chi'n gallu weld bod o'n four door shell, maen nhw yn sôn bod y four door shells yn well ar rali nos achos maen nhw tam fach mwy flexible. Ond, gawn ni weld o dan fan hyn de. Hwn di'r chap sy'n neud y gwaniath, ynde? Two point four litre, dros 200 o horse power. Fi 'di neud rhyw 100 milltir yr awr eitha handi, a ma' hwnna'n ddigon i fynd yn y lanes bech 'ma, yndydi? Lot o torque, a dyna be' sy'n bwysig ar road rally car. M'isio newid gears trwy'r nos, lot o controls, lot o stop start, wyt ti isio peiriant torquey. Chware teg i Meirion, mae'n car ardderchog, yndydi? A mae'r goleuadau yma yn enfawr! Ie, mae 'na reolaidd a'i bod mond pedwar forward facing lights, so bwysig i cael goleuadau dda. Ond mond ar y competitive sections, dwi'n gofod troi nhw off ar y non-comps. Sim arches ar y car chwaith i wneud siŵr bod y olwynion yn ffitio o dan y bodywork. Wel, siŵr Mae hon yw un o'r caeau arbennig dwi wedi weld erioed um, ar y road rallies, mae rai fi ddaid. Gobeithio fydd hi fel un bore di syl ynddo. Wel, mae ni Howard ar clos Pen Parc ger Biwla. Darn cynnar o'r rali, ond mae'n dyn yma. Mae yn. Mae nhw'n dod off y ffordd council tu ôl y shed yma, rhwng y ddau shed, erbyn left ar y slurry yma. Herbyn right ar y gravel 'na. Bydd hi'n spectacular yma fydd? A mae trailer arbennig ar gyfer cefnogwyr, bydd llond lle yma nos yfory? Siŵr mae 'na lot o bobl fan hyn yn fydd? Mae go rough 'ma Howard. Mae yn yndydi? Ond 'da ni'n dod off yr yy rough fan hyn at y ar y concrit. Am eitha fast wedyn lawr fan hyn at y ffalt. Fydd 'i 'i 'i eitha slic fan hyn ar y concrit yn fydd? Right at y pit right i'r right i'r

A wedyn yn rownd a rownd y pit 'na ag allan yn y gwilod draw fan 'na. Ti'n gweld y gwartheg 'yn fan 'yn? O ie. Fydd rain ddim yn ca'l lot o cwsg na fydd? A fydd ddim lot o lath bore dy' Sul, Siawns? Wrth i ddechre'r rali agosáu, wnaeth torf enfawr ymgynnull yng nghanol Castell Newydd Emlyn. Daeth miloedd o bobl i grwydro maes y Mart i werthfawrogi'r ceir. A'r olygfa yn un atgof mowr o'r dyddie a fu, a chyfle i ail-deimlo gwefr oes aur y Cilwendeg. A dau sydd o dan fwy o bwyse na neb arall yw criw car rhif un, Eirig a John Davies. Wel Bush ti 'di ga'l y root. Cowen, dim pwyse o gwbwl, chi'n y llymash lynne. Ti'n mynd am y hat-trick 'lenni wyt ti? O'n nhw'n mynd am y hat-trick lenni, uh, sy'n pressure beth ymlaen am becso dim hwnna i, ond uh, ar ôl ploto fe fi wedi gweld fwy mor galed yw e a mae'n mynd i fod yn long, long night fi'n meddwl no. Mae'n mynd i fod yn galed i fi a John. Gwni i weld siw ewn ni, sy'n gobeithio mor ra fi ond gwni i weld. Ti bron a gadael nawr, beth yn gwmwys ti'n ei nawr? O, fi sy'n uh, marco'r triangles nawr, fi wedi uh, rhoi y triangles a'r diagrams i gyd ar, ar y map yn barod, ond uh, fi jyst yn highlight o'n nhw, mae'n rwyddach i weld yn y twllwch. Pob lwc i ti, byddwn ni'n caru llygad barcud mas i weld shwt mae'n mynd 'da chi. Diolch yn fawr i chi bois. John Davies, Caru Fi'n enillydd y rali hon dair gwaith yn barod, shwd ma'r pwyse? Iawn am nawr. Beth yw dy nod di benwthnos yma te? Jyst cael good clean run a iwso pen achos mae'n mynd i fod yn slick. Pa deiar sy da ti te? Chunkies yw nhw, Hankooks ar ffrynt a Yokohama efo 35s ar bac. A ma' ambell un wedi penderfynu mynd ar deiars tarmac. Chunky's fydd y right choice fi'n credu. Jyst cael good clean run a gewn ni weld. Ti newydd weld y cwrs, shwd ma fe? Ma'n gwd, ydi. Ydi. Ma'n fwy local i'r Navigator na fi ond na, ma'n gwd. Ei, pob lwc i ti. Felly bant â nhw, 90 o geir ac yn gwynebu'r criwiau 140 o filltirodd ar hyd hewlydd cefn gwlad gorllewin Cymru. dros dair sir, Ceredigion, Sir Gâr a Sir Benfro. Roedd John Davies ac Eirig Davies mewn brwydr agos gyda Daniel Jones a Graham Dance wedi'r prawf cynta', ond wedi'r ail brawf, Jones a Dance ath ar y blaen. Dim ond 28 eiliad oedd y gwahaniaeth rhwng y ddou gar ar frig y frwydr. ond wedi'n anffawd i John ac Eirig, torrodd y driveshaft ar y Vauxhall Astra. Ond nid nhw oedd yr unig rai i ddiodde', erbyn petrol roedd y pedwar car cynta' allan ohoni. Torrodd gerbocs Escott Richard German ac Iwan Jones. Trydydd oedd Dylan Davies a Dale Furness tan i ddiffyg olew yn y peiriant ddod â'u rhali nhw i ben. Collodd Adrian Jones a Dylan Jenkins i safle ar y cwrs, yn cael eu pasio gan Daniel Jones a Graham Dance. Yr oedd Pretzer bach ry fowr i'r cornel tynn a'r esgôt yn dawnsio o'u cwmpas. Ond parodd y ddawns ddim yn hir o gwbl wrth i Daniel droi lawr y ffordd anghywir gan adael i Adrian eu pasio nhw. Problemau mowr hefyd i Roger Hicks a Nick Darkin wrth i bôl joint yr esgwt dorri. Ac yn ffodus, doedd yr esgwt yma ddim am fynd yn ymhellach. Roedd un passage control, sef PC25, yn dwyllo drist dros ben, a gath ei ddisgrifio fel twll cwningen mewn claw. A gath Howard Price a Dylan Williams, Steve John a Lowri Davies, ac Adrian Jones a Dylan Jenkins i gyd eu twyllo wrth fethu'r cornel tynn. Ond yn anffodus i Adrian Jones, roedd 'da fe fwy o bethau i boeni amdano. Be sy'n digwydd, boi? Rydym mas y betrol. Ond ti yma? O, fi yma, odw. Wyt ti'n pumed ar hyn o bryd? O, na fe, iawn. Wyt ti'n hapus efo 'na? Wel, ti'n meddwl, dwi'n hapus y gallai i fod, yn credu, sa'i wedi cael noswaith gorau'r byd, ond uh, na fe, ti'n meddwl, mae, fel yna mae'n mynd, ynddo fe. Be mae fel allan na? O, oh, mae'n uh, lib, mae'n eitha tricky, gwedi gwir, ond na, typical cywendeg, ynddo fe. Mwynhau? Mwynhau, o, di, mae'n mwynhau, ni ma. well then, just, just. Ar fumes. Sean, have you seen anything like this at all? Nothing like this. This is proper rally. There's a scene up there in the petrol station. It reminds me of the RAC rally 20 years ago. Not not rally GB as we know it now, but What's going on up there? There's hundreds of spectators gathered up, up here in the petrol station to see guys refueling cars. We haven't seen that for 20 years. That's just phenomenal. It's amazing. It's brilliant. Ti'n arwen ar hyn o bryd, llongyfarchiadau, sut mae'r cymalau mas na? Wel, serious slick. Um, fi'n joio mas draw, hapus i fod uh, fan hyn nawr. Can mynd yn, yn dda iawn. Uh, navigator yn, yn gweithio galed iawn. A beth yw dy plan di ar gyfer nes mlaen? Um, flat out. Yn chweched mewn i'r petrol, roedd Steve John a Lowri Davies. Sut mae'n mynd? Mae'n mynd yn rili dda actually, dwi'n enjoio. Few moments weithiau. Wedi bod yn agos i gael tîn y car weithiau yna fo. Hwyl at ffri, joio. Ti'n seithfed hyn dyn? 54 seconds ti o Lowri? Na, 54. Damn, rhaid fi fynd yn ffestach. Be mae fel allan na? Mae'n sownio bod rhaid, mae tam bach o fluff ar yr engine. Oedd ddim eisiau gychwyn o Americlear Iawn, so look out. Ond mae lot o bobl yn y top 10 di cael problemau, mae na 5 di gael fails, no problems fela? Na, da ni'm i gael problemau o gwbl, da ni'n bod lwcus. Wyt ti ar y tyres reit? Yndw, bang on.

Ie, al neb i sarno e nawr. Nes yn lot ar ôl. Wyt ti weld i fod yn fynd uh, ar y first half ma? O, yn credu bod e, yn gyd y local i fi, so mae'n reit. Good, well done, boy. Wel, Tais, sy'n mynd, boy? O, oh, very good, rydyn ni gael few problems efo'r alternator a'r electric fan ar y radiator ynddo, ond uh, dwi dal ma ynddo. Be ydych chi'n meddwl o'r route, Tais? Very tough, o, oh, slippery, ond very tricky, ti'n bo? A beth am y plotting? A lot o bobl ddim wedi plotio'r road route yn cyfan. Na, dwi eisiau dwi wedi plotio on, so uh, gyda 5 minutes nes dwi'n mynd nhw allan, so gyda mot amser.

I just can't believe the amount of information that you're going to have to deliver. It's like going through Oy and Boyer in Finland. Only for, only for six hours. well done, Phil. Wedi petrol, nôl mas am fwy o'r un peth, o Eglwys Wrw lan at Aberteifi, nôl i Foncath, ond siwt oedd y car zero yn behafio. Am symud, boy! Flat out! Ti'n iawn, Robert? Aye, good, Robert? Good? Aye, Joe. Really good. Mae Jaffa dal arni! Dydi sloto di e eto? Uh, beth yw e, Jaff? Mae fe'n... Uh, uh, un, un fach. Mae fe'n sowndio ffantastig o fan hyn. Uh, mae fe'n gwrdd. Oce, okay, boys, hwyl! A dyma siwdath hi i'r pimp cyn enillydd o ddyddiau'r Motoring News. Vaughan Davies oedd cyntaf adre yn safle 32 allan o bawb yn ei Toyota Corolla. Neil Jones, car 34 yn ei Vauxhall Astra, tipyn wahanol i'r TR7 V8 oedd 'da fe pan enillodd e'n ôl yn 79, a jyst fel rhif i gar 34 oedd e allan o bawb. Roedd Ron Beecroft ac Andrew Sleeman dal i joio wrth gwpla'n safle 49. Dwy safle y tu ôl iddyn nhw oedd Steve King a John Richardson, nhw yn ffili bump gwaith am fynd y ffordd anghywir. A fel glywson ni'n gynharach roedd Steve Davies a Nick Gilchrist allan ohoni. Ac ymddeolodd stori Derek Carles pan gwmpodd i gyd â rwr Maurice Leach yn dost. Felly yn ennill dosbarth tri John ac Angharad Stobbs a briododd wythnos yn ôl. Shwt mae'n mynd 'da ti? Mae'n mynd iawn, diolch yn fowr, odi, ni'n ni'n neud yn oreit ar hyn o bryd. Bysedd wedi croesi. Helo! Cynta' nosbarth dau oedd Christopher Stanfield ac Arfon Griffiths. Dringodd Byron Jones a Matthew Maidment o'r wythfed safle lan i'r pedwerydd allan o bawb. Bump eiliad ar hugen tu ôl i'r drydedd safle, Phil Evans a Richard Morris, serch eu problemau gyda'r alternator. Ail i'r gyrrwr lleol ac aelod o Glwb Moduro Dyffryn Teifi, Gethin Morgan ac Owen Dodd. Ond ar ôl brwydro'n galed am chwech awr drwy gydol y nos gyda mantais o ddwy funud, enillwyr Rali Cilwendeg 2010 oedd Daniel Jones a Graham Dance. Wel Daniel, llongyfarchiadau, ti 'di ennill! Shwd oedd hi, Gwed? O, dwi, dwi'n wrth y modd i um, ennill uh, Glywendeg Rally. Dwi ddim yn synco mewn uh, eto. Fi'n over the moon. Mae gymryd o pobl enwog yn ennill Glywendeg Rally, ar y naw dwi'n un yn honni nhw. Ei llongyfarchiadau mawr i ti. Diolch. Graham, congratulations. Did you think when you pulled up tonight Oh, should I say yesterday that you'd be walking away with a trophy? To be honest, no. I mean, on the journey up, Daniel and I both said that we'd just be out for, for a good time and sort of see what happened, you know, be fairly laid back about it. And um, we had a reasonably clean run and it's sort of all worked in our favour. So, yeah, very happy. Hefyd yna oedd Hugh Lewis, tro yma fel gwestai i ralio, wedi iddo ennill mewn ocsiwn elusennol ddiwrnod ar leoliad gyda ni. Ti wedi bod â ni trwy dydd, ti wedi mwynhau? O, wedi mwynhau, mwynhau mas draw, wedi bod. Wi yn mwd fân yn fy nghlust-e, ond yy wedi cael sbort. Beth oedd y peth cyflyma weles di heddi? Peth cyflyma heddi, sim sim dowt 'da fi, ydi Howard yn llyncu'r brecwast 'na.